Khrihfabu kumkhat chung calendar ah ni sunglawi tam nawn te kan ngeih hna i tahchunhnak ah Christmas thaw ṭhan te hna, Good Friday a hei peh colh, Tumkau ni hi ti bantuk hi kan nei hna i cu lakah pakhat cu Monday Thursday hi a si ve. Monday Thursday cu Friday Good Friday hlan deuh te i a van ummi nilini khi si i a foinak in cun Holy Week ti an ti zarhthiang chungah hin ai tel vemi nikhat khi si. I Khrihfabu tampi nih hin kan philh ngai cangmi le kan ulh lem lomi ni a cang sihmanhsehlaw Mainline churches tampi nih cun nihin ni tiang hi Bawipa zan re i hrawmnak hei ti bantuk Khrihfabu rianṭuantu hna an ke in i ṭawl ni hna khin an hmang ve. I cucu zeidah si timi te kha tlawmpal tein tawifiannak tein han chim khawh kai zuam lai i Monday timi biafang hi Greek holh in mondatom ti na vun rami si i sullam cu mandate asiloah comment tinak si i nawlbia i peknak kha a sawh duhmi si Khrihfabu theology ahhin a biapi taktakmi thil phunli hi ni ahhin a cang i cucu a tawifiannak tein hun langhter hun chim khawh ka i zuam lai pakhatnak ah a cangmi cu Jesuh Khrih hi a donghnak bik a zultu hna he zan riah an i hrawm ni a si i Jesuh Khrih caah hi vawlei cungah a donghnak bik zanriah ei ni si ti zong kha a kan chim khawh. Cucu nihin ni tiangah Khrihfabu nih Bawipa zanriah tiah kan ti i uh, kan nih Khrihfabu hna cun khat ah voi khat thlachiar te kan hmang tawn. I Jesuh Khrih nih Luke dal kul le dal hnih ah a zultu hna sinah chimmi cu keimah philh lonak, keimah theih pengnak ah vun tuah te u ti zongah khan fial tami hna, roh tami hna, Bawipa zanrei i hrawmnak, Khrihfabu theology caah amru taktak a simi kha hi Monditas lei ah hin pakhatnak a cang. Pahnihnak ah Jesuh Khrih nih nawlbia, nawlbiathar a pek hna i Cucu Monday kan timi Monday Tom Comment timi kha a van dawtnak cu si i cu nawlbia cu keimah nih kaan dawt hna bantuk te hin pakhat le pakhat hon i do u ti kha a si. Johan Thawngṭha dal hleithumnak kan zoh si ahcun nawlbia thar kaan pek hna keimah nih kaan dawt hna bantuk tein pakhat le pakhat van i do timi te kha A biapi taktakmi Khrihfa kan theology ah amuru taktak a simi kha hi Mondithas te ahhin pahnihnak ah kan cangmi a si. A pathumnak ah zeidah cang ti ahcun Jesuh Khrih nih a puan kha lak in a zultu pawl kha an ke ṭawl hna. Kan theih bantukin Jesuh Khrih cu Pathian a si. Pathian Fapa a si. Siangpahrang vialte lakah, Siangpahrang bawi vialte lakah bawi Cungnung Bik sihmanhsehlaw tangah ai dor i a zultu pawl kha an ke a ṭawlpiak hna. Cu nih a langhmi cu serving Jesuh Khrih cu a rian ṭuan mi nih a rian ṭuan piakmi si loin mi rian ṭuan piaktu ah ka ra a timi a tlinnak ding ca khan si i cucu Pa Pathian nih a van thlah hnawhchan misual vialte kan ca a nunnak kha aa tlanh sual tlanhnak ding caah raithawinak ding timhtuahnak ding caah hmannak zong kha a si ve pathumnak palinak ah van cangmi cu kesma ni dum chungah an kal i thla a cam i a thlan dor kha thi bantukin a chuahnak kha hmuh i monditas day ah hin thil phun li a biapi tukmi a cang i pakhatnak ah Bawipa zan ri einak pahnihnak ah pakhat le pakhat i dawtnak pathumnak ah servant lifestyle servanthood an ti sal sinak i laknak palinak ah Jesuh Khrih nih kan car hrangah harnak a tuar dingmi i timhtuahnak dingah Kesman i duma thla camnak kong ka si Monday Thursday hi Khrihfa kan ca kan caah siseh Good Friday le Easter Sunday caah i timhtuahnak caanṭha taktak a si i a sunglawi bik ni a si ti kha min chim duhmi si ti lai lo.